Programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn illum ħa nitkellmu fuq pjanta li qed tibda ssir popolari Malta. Ftit ftit, ovvjament, qed tiżdied il-popolarità u qed nitkellem fuq il-kejl. Il-kejl, iva. Vera, kif qed tgħid inti, qed ssir popolari. Soxin senilu Ma konniex smajna biha. Biss ta' min jispjega li hija pjanta sustanzjuża ħafna għas-saħħa tal-bniedem. Importanti li wieħed jibda jiekol minnha din. Fimni, kienet popolari anki fi żmien ir-Rumani. Aħna ovvjament din li tlifniha biż-żmien. Imma dawk mietu bil-lingwa b'kollox. Eħe, mela, qed nerġgħu nadottaw dak li kien tajjeb fl-antik. Tajjeb, x'kont se ngħid? Issa, di faċli biex tkabbarha. Hawnhekk għandi xitl lesta għat-taħwil. Dana nxtara minn nursery u meta qed nitkellmu fuq skala żgħira dak l-uniku metodu jaqbel li tagħmel tmur in-nursery tixtri kemm għandek bżonn u ħlist. Issa, peress li qed nitkellmu fuq tkabbir id-dar, din pjanta li tikber ġmielha togħla, togħla ħafna. Ħafna togħla tasal anke kważi sa metru. Jiġifieri jekk wieħed se jagħmilha ġewwa Pot, irid. Irid jaħsiblu sew. Irid jaħsiblu sew, iva. Ma ta' min ngħidu wkoll li hemm tipi differenti ta' kejl, u xek. Iva, iva, hemm il-curly u l-pixi, eħe. U hemm kuluri differenti? U koll, l-aktar popolari dawn din u l-curly għaw Malta. Ehm, iva, kontet nel, ġo pot tista tkabbarha. Talija waħedha, musta tagħmel ħafna. L-ewwel nett, hi ttik ammont tajjeb xi ssajjar u x'tiekol minnha, għax anke ngħid tajba ta' hi, tqattagħha mal-insalata u hekk, tiġi tajba. Għax hi waqt li qed tikber inti tista' tqaċċat il-weraq u tħalliha tibqa' tikber. Ekku, dik hekk tikber, billi taqta' minnha u terġa' tellgħa. Kif kont qed ngħid fil-bidu, togħla anke sa metru. Jiġifieri meta mmorru għat-taħwil fil-pot, dak li jkun irid ikun konxju. Anki l-pot mela jrid ikun ta' ċertu daqs. Iva. Tifla ħa l-maltemp, tiġi attakkata minn xi insetti u trid tispezzjona kuljum ħa ngħidlek, tara xi ħaġa li mhux suppost qegħdem, tara kif teliminha. Meta l-aħjar niżraw hemma? Iva, mela żrieħ dan għandek minn frar eh, sa Mejju tista' tibqa' tħawel minna. Issa jekk ġib żerriegħa, ma mhux prattiku żerriegħa fuq skala żgħira, allura nitkellmu fuq xitel kif semmejtlek għandek minn frar sa Mejju u tibqa' tieħu fis-sajf ukoll ta' is-saqq tajjeb il-ħamrija tkun ippreparata tajba u mdemmla tajjeb u tibqa' tgħadd għax titella' tibqa' U fil-ħarifa tista' tiżragħha wkoll? Ukoll iva tista' taħrab. Għandek minn l-aħħar qisu ta' Awwissu għandek sa Novembru tħawwel u ddum tieħu minnha ħafna din. U minn dad-daqs kemm iddum biex tikber fid-daqs kbir tagħha? Mhix daqshekk mgħaġġla, imma wara xahar tara l-iżvilupp sew ta'. Ma ngħidlekx tibda taqta' wara xahar, imma ma tridx dak perjodu twil ħafna biex tibda tieħu xi werqa minnha. Mister ma' xahar u nofs xahrejn tkun tista'. Iva, iva, eħe, eħe. Iżżommha msoqqija tajjeb, sewwa trid tara li l-art hu mduża u tgawdiha ħafna. Tajb, mela hija pjanta li nissuġġerixxu iva, eh, għax iva. hija wkoll diffiċli biex tikber jew le. Le mhix delikata u tiflaħ għal resistenti għal maltemp ukoll. Mela perfetta d-dar. Iva, perfetta d-dar, vera, waħda mill-affarijiet mill-pjanti li ta' min jipprovhom. Grazzi lin. Nħedġu l-kulħadd mela jipprova jkabbar ftit kejl, eh, jista' jagħmel soppa tajba ħafna bil-kejl ukoll. u affarijiet oħra, ċertament grazzi tal-informazzjoni lino u nistidnukom biex tkomplu magħna darb'oħra biex inkunu nafu kif iżjed inkabbru pjanti d-dar, nifhmu iżjed il-problemi kollha li jkollhom il-bdiewa biex ikabbru u għaldaqstant napprezzaw ix-xogħol tal-biedja. Programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar.